Santu, Amen. U hekk Chuck Horris imbierek ukoll. Jien ma nafx x'ġejna mbierku żwiemel nagħmlu. Isimha u naqra, mela di mhux kull ħliqa t'Alla, żiemel ħelu bħal da għandha dritt li tkun imbierka? Sur Kappillan tkellmu naqra. Għandu raġun, naf, għandu raġun. Kollox irid jitbierek. Eżempju, darba jiena ġrabli Waħda tinkitbet, kollha ġew f'uffiċċju. Sewwa, bdejt inberikhom u bdejt nitfagħalhom ilma xi ħaġa ta'. F'daqqa waħda beda jdaħħan kollox, il-kompjuters kollha daħħna ġew. Ixxorrjawlhom! Ixxorrjawlhom! Aħna nieħu, insomma, Sur Kappural, grazzi ħafna ta'. Imma ta' xejn ibni, ta' xejn, ħaġa żgħira. Vera ħaġa żgħira u kerha. Ma nistax nifhem jien kif ħaj kompeti kontra da żwiemel il-kbar. Int bis-serjetà ċakkoris huwa żiemel tajjeb tat-tiġrija. U dak aqqas ma' tfal tal-kindergarten għax ukoll ibati biex jiġri. Ija hekk tirraġuna mela il-kobor u ċ-ċokon jgħoddu x'affarijiet daw. Anka l-Ingliżi għandhom proverbju. It's not the size of the ship imma the motion of The ocean. Mela kif tafa di zor karrella? Iva, iva, iva, mela, mela, ma u ġieli użajta anke fl-omelija. Għax mhux importanti kemm il-bniedem huwa żgħir, imma kemm kapaċi jagħmel affarijiet kbar. Mhux żgħir, eżempju, mhuwiex kbir, imma kapaċi jbigħ Christmas tree kbira, eżempju? Aw, għandek raġun, Sur Kappilan. U dan minnu qasir, ara kemm ikollu vantaġġi. Anka, eżempju, fuq l-ajruplan, ara kemm ikollu legroom. Xorta ma nafx kif żiemel żgħir hekk jien ħa jirbaħ iż-żwiemel kbar.

Nispera li jiftaħ naqa' temp forsi jiġru. Imma mhux sew għamitlhi, ħallejtni hawn waħdi, x'affarijiet hawn kif ġibtni hawn, bniedem tal-Knisja ġġibu hawn. Owwejja x'affarijiet dawn jien mhux kullimkien niġi miegħek. X'tiġi miegħi kullimkien, l-uniku post li tiġi miegħi int il-youth centre u ma nistax nifhem għalfejn tiġi, ah żagħżugħ m'intix. Mhux biex nara naqa' laħam frisk fadel. Laħam?

U jidher madur. Mhux titlob għalih int. U nitlob għalih, għasek inċepel il-Vatikan, nġib il-kardinali kollha, nġib il-Papa, mhux se jirba' dak iż-żiemel. Itlob għalija fader ta? Għaliex? Għax ħa niżżewweġ. Ħa tiżżewweġ. Eh. U lil min? Tajt mhux iż-żiemel mhux il-katlin. U hekk allura f'daqqa waħda hekk ċumpaqpu. Hekk iddeċiditu. Jgħu tqila. Xi forti jgħid kilu. Ej, jibqa' tnejjek ta' o tnejjek daw l-affarijiet. Ej, ej, ej, ej, ej. Kappila, xi tagħmilha? Ej, Sbajt ngħidlek Father Robert illi dan mhux kliem ta' saċerdot. Għax da ħajżżewweġ. Veru imbagħad. Prosit. Prosit. Iż-żwieġ sagrament sabiħ ħafna. Għidlu għax ilu jipprova jħassarli dan ma nistax nifhem għalfejn. Isna ħa noqtol lil xi ħadd għax ħa niżżewweġ. Iż-żwieġ huwa responsabilità. Veru, veru, ibni, veru, responsabilta. Per eżempju, jien naf, issa tibda, tkun id-dar, tkun għedin taraw sirjes bħal Money Heist, per eżempju, u torqodlok. Titti għafta, ma tistax kompli għafta, titti bqa tistennija. Miserita, Mela, mela, mela. Morru forsi tiftaħ l-lom? Morru, morru, morru. Ismani, Willi, jiena naħseb li intom it-tnejn m'intomx tajbin għal flimkien. Ejja, ma fada li tħassar li. U għax jiena l-ewwel ħabib tiegħek u mbagħad saċerdot dik il-mara ma toċċalik. Nitlaqa? U mela x'tagħmel? Mhux għax niffanzjaha inti u. Jien niffanzjaha u Għajma ma tarax. Mela nagħmel hekk ta' nitlaqa'. Ejja. U taf x'nagħmel? Nintefa' moħtok. Inqgħod naħseb fuqha naħseb li ħadd iżbalja talli titlaqa', għax hi mhix daqshekk tifla ħażina wara kollox. Imma dekk kemm tgħid li għażla biex nitlaqa'. U jien mhux uman kultant nagħmel dawn l-iżbalji naqbad u ngħid l-affarijiet, però aħsibha sew di taż-żwieġ. Żwieġ? Mela ħa toħroġ minn qassis, bro, u tiżżewweġ. Jien mhux diġà miżżewweġ? Diġà miżżewweġ. Lil min? U mhux mara ta'. Mhux mara. Jaħasra qed tħarsu lejja hekk, ma tafux li meta xi ħadd jiġi ordnat qassis, awtomatikament ikun miżżewweġ l-Alla? Ara hekk! Ħares lejja. Għalhekk dejjem kuntent u ferħan jien. Jiena tiegħi dejjem indannata u irrabjata u mdejqa. Mela jien ix-xitan ħa niżżewweġ? Will, mela ħa tiżżewweġ? Ejja ta, għax staqsejtni biex niżżewġu u mela mhux xorta li għedtilha iva. Imma din hi l-problema tiegħek. Qed tisimgħu kif jirraġuna? Is, i, da żwieġ għalih tafx qisu, qisu ħa jidħol, min naf jew xi banju xi mkien, u anke l-banju, għax il-banju trid tara jekk jaħrax qabel tidħol fih. E, aħseb wara żwieġ, responsabilità kbira hekk! Ħa ngħidlek, Father. Għadek kemm turini kemm hu eżempju tajjeb da tal-banju. Għax banju jkun jaħraq u tittoqodlu b'attent. Però mbagħad hekk ittieħ ftit ċans, tista' tidħol ġo fih għax ikun bired u tieħu pjaċir u l-istess iż-żwieġ sakemm tidra fadel! Iċ-ċoċata lil xejn ikun fietel imbagħad jibda jiksaħ u ma tkunx trid tibqa' fih aktar. Jien naħseb għandi bżonn banju. Ajma. Aww Rom, domt? Ejja. Xweġġa Tony għal skina dik li tbiħ il-qsari. Eh, biex? Kienet qed tgħaddi l-portieri. Xok jew? Le, waqgħet weġġat sew, eh? Eh, waqgħet. Għax marret tgħaddihom fit-tieni sular u jew tgħaddihom waqgħet mit-tieqa, ġis-sular għal isfel. Weġġetu. Eh, eh, miskina Ara min jaf ir-raġel, eh? Iva, imma dan xi koppa għax il-gażin kien u l-gażin baqa'. Mhux talli hekk, talli x'kien sar jaf li weġġgħet il-mara u weġġgħet hi u tagħmel il-purtieri, beda jkanta dik id-diska ta' Frank Sinatra, And so I faced the final curtain. Proset, iħobbha, eh, mela? U mhux għalhekk ngħidlek. Di tal-Wili Għasra hija farsa kbira. Jien taf kemm nara koppji kuljum jiġu għandi jgħiduli Father, m'għadniex l-istess mal-mara. U jien nipprova ngħinhom għax jiena dak xogħli bħala saċerdot. Ngħidlu hi mur u għodd żommilha idejha l-mara. Jgħidli jiena nżommielha Father meta kuħ garali xi ħaġa. U iva, imma mhux kull żwieġ hu l-istess. Afdani, afda l-ok, jien daw l-affarijiet inxommom. Dawk it-nej mhumiex tajbin għal flimkien. Jaħasra kieku jien żgur nagħmlu ferħan. Allura, bro, xixxon fuqna jent. Sebi stat li bnieħri b'daqqa waħda. Ejja hi! Jien imiss arani fuq l-ID card. Ħanżira, għad memmilt li mniħrek jidħol ġol ID card. Ħanina dinja. Ej, jien kont l-ewwel. Kelli mom bini filhom bini. Sawaħna l-ewwel. Tittej xi ħaġa inti? Tittej xi ħaġa inti? Eh? Għax inġiżżek? Tarawa dik il-karozza faċċata ġo dik ingara kien. Ġo dik il-fiat. Eh, fiat dik? Eh. Aħjar, ħalli xi nikun qed ifittxok, jidher se

Huma kienu l-ewwel ser, dan il-qabbes! Tmitlix biex nifqilhom. Ejja, imma lilek jien m'għandix naqsam hawn, ejja, ejja, ejja. Min jagħmilli pjaċir, mur lura. Għax ilna lejl qasir qgħadna, serqu l-ċalli tad-deheb. Hux vera, għidilhom naqa', inti, agħmel xi ħaġa! Ema. Ema. Ma raqadli! Raqadli, raqad! Attenti, intom idellilna l-vot, Għax teħdu tumbata u sleeping police. Kif għaw minn daħna? Għaw ser, zammejna l post. Dajjem, tistaw dmorru issa. Mussa nivvotaw ser. Il-min ħat votaw? Il-min ħat votaw. Għara morru, għax ħat fottuħ vot.

Għax hekk hemm ħaduna. Eh, skont iċ-ċif ħadu xi brazzuletta tiswa mal-20,000 euro u bil-forsa għad mirraħa l-ħada. Eh, da meta kien? Eh, dan lejl, qed ngħidlek, konna reqdin aħna. Flok it-taser gun spiċċajta t-xejver. U tafu minnu da? Ma naqbux imma naqbdu, ta' isma' nidil l-ikbar sara l-ħagġrat fil-raħal. It-tini wieħed ma d-dik konna, tiftakar, kienu sarqu ċalli l-ispizja. U minn kien? Xandru xieħ, Kien seraq mal-mitjura Viagra, eh? X'ma taqbdux, sena u jieqaf għamel. Ħoda. Ġifieri int qed tgħidli din naħa mliet kollha posters ta' Darwin? Li jagħlli jekk tirbaħ kien tuwilha. Ejjeb ta' rakket lejn. Le, le, le, le, naħa l-oħra, kollu posters ta' Katlejn. Biex jirbaħ min jirbaħ, fuq naħa minnhom nagħmlu salib kbir ta' tellif u naħa l-oħra tkun lesta celebrate! Aw, fejn qiegħda l-counting hall? Le, mhux narak. Qed tara, hu, irbaħt. Le, x'noħroġ niċċelebra. Jien saċerdot ta' dawn l-affarijiet ma nagħmilhomx. Qed titkellem oħti. Ejja. Jien irwiegħed li se nkun ta' spalla għall-poplu. Grazzi lil kull min ivvutali. Issa morru u ċċelebraw, u keep

Iwa, baby, kalma! Iwa, Għasa bi kalmati. Maħruqa, edda, eh, maħruqa!

Tiltaħ mill-ewwel il-kman minn They go and Alex Borg almost a golden break. Snooker sir, irbaħna 3000 imma konna ħana tilfu ta' Kombinazzjoni, daħlitlu xi ħaġa f'għajnejh u ma romx iktar il-boċċi. Mela hemmhekk ħallejtha l-ħadita tal-Brian. Sewwa, golf. Golf tlifna, imma tinkwetax, dak li tellifna l-aħħar toqba, ġajjed fit-toqba l-kbira.

ġara da. Nifis ċaħġa. Jirfist. Eh, ma nafx, jew xi kelb, jew xi qattus miskin. Miskin jien bil-qata li tara din ix-xejka. Miskinu, għas jafx laqtu. Passa, n-nies jħallu l-klib joħorġu l-barrek u kelb. Eh, u mbagħad mhux ovvja, Li ħa jintlaqtu minn xi sewwieq careless bħalek. Ejja, minn tista' ġġibu lura, issa li hemm hemm hu. Eh, eh, m'hemmx tagħmel, sorti ħażina. Li hemm hemm. Xiex? Dak rakullar. Ejja, miskin. U dak il-kelb. Eh. Jew xinu, dak il-malaskin ħala mjut. Ernest il-pipe! Jiena naħseb aħjar jekk ngħidulu l-verità. Imma ngħidlu l-verità, tqigħidli inti da, kif ikun jaf illi jien qtitlu il-mimmi ta' għajnejh il-kelb kif ħa joqtolni da lili? Iva, ma mhux accident kien? Accident? U taf x'jagħmel? Joqtolni u jġegħlu jidher qisu accident, Father! Wieqaf ftit, issa ġġenninni, tibqax tippanikja. Għal darba nara film. Ma nafx jekk nistgħux nagħmlu. Nistgħu, mela ma nistgħux, mela dal-film ġralhom eżatt l-istess ħaġa. Għaffġu l-kelb u mbagħad li għamlu sabu kelb jixbħu bl-eżatt. U tawwlu għas bis-sinduna, jien naħseb li tkun idea tajba. Madam, minn fejn ħa nġib kelb illi jixbħu bl-eżatt jiena, eh, Bob? Ma nafx imma naħseb x'imkien jeżisti xi kelb jixbħu bl-eżatt hu. Il-bini għandu kelb. Ma jixbħu? Fula maqsuma. Jiena dak li affiċna ma stajx naraħ sew. Pero qed ninkwieta biss illi il-kullar jiġih naqra kbir, forsi jista' jkun li dal-kelb huwa żgħir? Issa temm il-lejla mhux dik la tittilef sormi. Ejj! Ħwejja Father, il-kulur mhux eżatt eżatt l-istess, inti orajtek nisprenjah b'ini? X'tisprenja? Titloqtuni oħti jew? Ejja, imma xi ħaġa rridu nagħmlu ta' jekk tridu tgħinuni għinuni ta'. Tippanikja, tibqax tippanikja, ismani, ejja mmorru sas-santwarju u naraw nsibu x'kelb jixxibaħ hemmhekk, tlaqna. Ma tiżommu l-klieb is-santwarju? Santwarju mhux il-knisja ta', is-santwarju fejn jiġbru dal-klieb li jkunu abbandunati. Ħudu bax qed nibża'

Father, ma nafx x'qabad nagħmel, ħa nindilek bil-ikel tal-klieb niftaħ il-gaġġa u nħallu mikluni għax jeri. Ej, ej, ej, sa nsibu soluzzjoni, ej, ej, ej. Tkun qed tagħmilli pjaċir kbir sur kappillan. Dan il-kelb il-mimmi ta' għajnejja u ma nafx nagħmel mingħajru. Jiena lest nagħti kumpens ta' elf ewro il-min isibuli u talli qed tgħinni nagħtik elf ewro oħra, donazzjoni għall-parroċċa. Iva, iva, iva, nifhmek, nifhmek, nifhmek. Jiena darba ġrali hekk ta' m'ommi kimmitilha l-kelb u ħadtilha ieħor u iktar bkiet, issa jista' jkun li ġibtilha kelb għax kien mejjet ukoll, ta' għalhekk. Fidejk mela sur kappillan. Fidejja, fidejja, fidejja. X'ni għamel hawn dak? Kemmu tifel sew, kemmu tifel sew dak ir-raġel. Temmen illi tagħna 1000 euro donazzjoni biex insemmu fil-fuljettu fl-omelija il-kelb li tilef int. 1000 euro? Ma jħobbu kien il-kejl. Jħobbu kien tant u hekk li lest li jagħti elf ewro oħra donazzjoni għal min isibulu. Elf ewro? Elf ewro. Issa, ħa, ħudhom, dawn l-elf ewro, u ara se tagħmel bihom. Jiena li kont minnek naħseb taf x'nagħmlu? Nixtru screen ħalli nibdew nuru l-films reliġjużi bħal Ben Hur, Jesus of Nazareth, James Bond. Żomm, żomm, żomm, James Bond ma naħsibx li huwa reliġjuż jien. Taħseb? Daqs kien fih mirakli. Jiena ż-żiemel ma kellix guts noqtlu. Jien mhux ħadra, m'intix gard biex toqtol annimal. Le tarqas jiena. Infatti, taf x'għamilt? Tajtu naqa' whisky u telliftu t-tiġrija. Għamiltu dak li qabbadkom? Iva. Iva. Kont ħbiss, eh? Anki ż-żiemel? Eh, ż-żiemel. Semmejtha ħadd. Il-Salvatur naħseb. Il-Kappellan? Ħa nara. Il-Wuri u sieħbu da. Jiġifieri intom qed tgħiduli li sibtu Il-katina tal-kelb u ma tafu x'sar minnha l-kelb. Hija hi fil-fatt. Hi veri dik hi l-istorja, dik hi l-istorja diffiċli tkun taf fejn hu l-kelb u jiena nemmen u nifhem illi biċċa bħal di hija traġedja u għax da Il-kelb ikun sar parti mill-familja tiegħek, hux hekk, eh? Ġifieri int qed tgħidli li l-kelb ma tafx fejn hu? Hekk qed ngħid, forsi s-Santissimo Divino jaf fejn hu l-kelb, il-bqija ma nafx. U intom il-qassisin ma tigdbux, hux hekk? Min aħna? Ma tarax aħna kieku nigdeb jalla jitfagħli sajjetta issa għal Ah, jekk qed nigdeb. Tajjeb. Tal-inqas, għandi l-katina. Tistgħu tmorru. Eh, skużani, ma rridx nidher impertinente, imma imma inti wet eh, daqsxejn ta' reward għal dak li wet isib il-kelb, mhux hekk? Il-kelb imma mhux il-katina. Nifhem, imma nistgħu forsi nagħmlu prorata. Fader! Taf tiddilja, fader. Togħġobni! U ta' dan ħa ntik il-mertu. U mal-mertu ħa ntik l-elf ewro. Eżon waħda, intom bil-ħaq għandkom it-tuni, ju. Mela, innaqqasomkom mill-kont. Itilqu minn quddimi. Grazzi. Bel-fewro ġibt il-brazzuletta lura. Sef sieħbek is-saqam u għet jara kif ħajamel biex jolqtok ġbin. U mulej, grazzi tal-li jenta noħorġu minn din is-sitwazzjoni b'wiċċ il-ġid. U jisobi ħalli bniet, ħudni l-Knisja ħanqer issa. Ħalli f'idi mmondi wejn nagħmel biċċa xogħol oħra. Ħammur inpoġġi elf ewro il-Marsa fuq Chuck Horris għax illum Alla magħna. Ħil. Min nara xejn. Eh, fimni Alla magħna, il-wiper mhix għax telqitna, ilha li ħallietna. Mulej. Molly, taf kemm ħdimna tajjeb illum. Għentni fejn kellek bżonn tiegħni. L-aħħar waħda għandi bżonn minn għandek għallum u mbagħad fil-każ nitkellmu għada. All right? F'idejk. Inti qed tkellem il-Mulej hekk? Meta taħsbu xi ATM inti l-Mulej, eh? Jaqbad it-triq u jgħin lilek biss u meta għandek bżonn inti x'affarijiet ta' u x'ma tgħidx li qed tippuxxja n-natura. Għax ġejt ta' fuq

Isma' nħolluk €200 mill-wallet għall-eyebrows. €200 għall-eyebrows mela x'ħa tagħmel? Ej, ja best. Jess, qalbi, għala turhom żejda jaqgħu. Fuqek, xejn mhu żejjed fuqek. Mela, tini, tini, tini. Hu, aqbad uħu. Ejja, ċak, ċak, ċak.

Isa, Isa, issa, issa! Fejdi! Itlaq il-fenek! Fenek? Daħal animal fil-korsa jisu xi fenek, Thunder jisfratta u flash, flash jibqaddej, il-subusu, flash, flash u flash jirbaħet t-ġrejja! Zopp! U ħallejn il-ħarġet fader, xamilt li mulej, kif tlaqtni, eh? How can a chihuahua win ma dawk il-monstri kollha għajma? Kellek raġun fader, aħjar ma labċej għax lift elf euro oħra. Insomma. Insomma xi ġifieri. Għaxin il-bat. Il-bat ta' xartelef euro, laptop u flash. Il-bat ta' xartelef euro fader, mela inta tilla bil-flus, u l-flus me fejn ġibtum nilab. Għan spiegħalek l-istoria, dak ġi Ernest, u l-kappillan ta' Elf ewro, qallu, Aha, dawk tal-Iżitta li ħad għajnuni bil-kilb! Imbagħad jiena ġietni l-idea brillanti, għax brillanti din tgħid, li nilgħabhom fuq flexx! U rbaħt għaxart elef! Taf x'nar ħa nagħmlu dis-sena? Qed ngħidlek! Il-musketterija, tletin minuta, l-għadd se qed b'għajn! Għaxart elef, ara x'se nagħmel! Isma', inti taħseb li God bagħtu l-fenek possibbli? Jista' jkun da, da b'ħames ħutiet tema montanja nies.

Mela x'inhi? Ġej l-Arċisqof iżurna. Meta? Santissima. Hekk sew int. Dejjem tiċċassa u jiena nġorr. Le, dak għax għandek bżonn tinbena jisek toothpick. U għax da dnubiet, Father, tricky ħasra. Xi tricky? Hemm għaxar kmandamenti, jekk tikser wieħed minnhom jiġifieri huwa dnub, jekk ma tiksrux le. Kemm hu ħelu!